at- omo- omosomi nekero agosira, konya baateranire obore mo- mwabo. Ee, Nabo konya ba- morombe.
konya baateranire baka ebigingi mbiarengeo, bono rende riria buna basirete ngoteba yaya ebigingi nabi ebi, bono rende eango yane agakana yaya agakana. Bara rika ria amang'ana amange rende ngateba yaya aria ase anchire ng'a noa tiga tobe eke eh.
Omosae oria riria asoa nyomba ogochia gosoka isiko akanyora omosae akwete aegegete ekerogo. Iko basirerete engaki eyemo bonsi. Tibasirerete rituko erimo. Ke. Rituko erimo basirete. Eh. Mm. Mama omino nere narwarete. Mama tarwarete, rende negento ekio kiamoagete ase obotuko. Mm. Naende omogaka oyio nasokerete tabwate nere baibori, lakini rende. Omogaka ogo arenge entakana nere. Nere nentakana yarenge. Ase eng'encho togotwerwa embura mono, na ekero embura yature mono yaiteire amache mpaka rika aichoire ngosimwa tore koguta. Bono nare go- nare gosaba iga oyobwate omoyo bwa ogwancha atokonye na atobekere rende nonya na amabati igoro. Mwancho morigereria obosongo vibes network buna ere botambe kaka egasi yaito nogotaara ebinyoro na gokoretera aria agenderete. Rituko ria rero nigo twachire goika ase ensemo ya Keumbu, ward ya Keumbu, ekenyoro eke natebe gose nagi ekoruku naki rende bagoteba ekoruku geterere ime ya Keumbu. Egento kiandete aiga, chibicha nchire twabegete omotandao yesterday, igoro y'abana chintakana abwo bagotwerwa nyomba. Ngaka botambe ekero nanyorire chibicha igo ngochaka esabari naicha mpaka eground twatema korigereria ng'a ninki kegendererete. Nyuma ntarabaere ase omogano, enyomba eyio nere eye eri naborogetie ase ebicha yesterday chinsa chia mogoroba iga ase chividio chiane, enyomba eyio nere eye. Actually omonto ong'akerete chibicha echi noo arenge aiga igoro mogoroba. Agatweru nyomba ogokumia embura nere yatugete igoro mogorobe enyinge iga iga metaa lakini embura embura egotu nyomba ntete ndakorokia enyomba eye buna ekororekana enyomba eye nabo ere iga mwancho omorigereria oise korigereria amabati chinsemo echi iga abochogete onsi pi.

Abe gotwerwa, oko nogotwerwa gwoka rigere rigora, ribati eria rierete pi, nigo rire orwembe, rierete okoera okonyene, yaani ri ri ri ribosete mpaka rigaku pi. But then enyomba eye egetera kiaye na egekong'u ase igekire, egetera kiaye na egekong'u. Kaka enyomba nere maataa, rakini nkobatebi rinde omogano bw'enyomba eye iga, erinde to understand what is happening. Igaa,

Naende iga agachiretwe n'Abasamaria abaya, nyomba eye ere maata, okaba aa Abasamaria baroche amaabera, bakamu bakamobunera enyomba eye yarenge ey'obonyansi, lakini bakarusia obonyansi, bakamobekera akanyomba. Enyomba eye ere rogoro aa kaka. Ense eye, obogima bw'omonto tokomanya buna Nyasae akorobereti, naende ense eye ekero ogokina tokomanya obogima bwao buna bokogenda. Koreng'ana nestori, enyomba eye gotwerwa iga aiga ney'omosubati oyomo, oyio ore mosubati omwabo omomura oyo onyometwe ase entakana chinsemo chiria chi'amagena. Entakana eyio egachaka komoita agaetera gender based violence mpaka are komotianera. Gaka egento gokora nigo togo advise abasubati, ekero oroche ng'a ngoitwa ore pi, Aye karatama oratoorie obogima. Mosubati oyio agatama na abana babere, agacha na barabwo aa. Omwana oyomo are grade seven, oyonde ngochia are gotweresa gose are grade four gose grade ere enga, nabo bamenyete enyomba eye bagotwerwa ase emiaka almost almost eight, nine years but ngochia bare gototebia. Ekero nare gokwana nere gantebeti ng'a ere o decide tari konywa omo pi, ase engencho y'amang'ana aeterete gochia magega. Ere aga decide, akagamba na momura omwabo, momura omwabo akamotebia enyomba nere mama batigete, aye ninchwo omenye aroro, bono nwamenyete enyomba eye ime egotwerwa. Kaka egasi yaito nokorigereria ewelfare y'abana abake, mosubati one abwate abana bakogenda esukuru, lakini eba agotweroka akasungora. Before ntaragotebi what we are supposed to do eri gokonya obogima, ntagete torategerera estory ya abana aba, estory yabo buna bakinete gocha gocha, buna abaibori babo basirete, then from there nkogotebi inde eki togochi gokora. Gwancha omorigereria buna nachika kogotebia, mosubati nere oyoiga,

Akairwa nyagitari kiombwe akabera egodi agachaka bwena. Ekero abwena akaira na nkaga iga. Mama nere agaika egento gekamobwata ase egekuba. Ekero kiamobwata omomura ominto akamoira nyagitari. Riria amoikie nyagitari. Agacha, nkaga iga acha korora omuse, namoroseri kende bakaenda nomong'ina oye. Ogoirana akanyora omuse noikaransete ekerogo isiko. Omuse oria riria asoa nyomba ogochia gosoka isiko akanyora omuse akwete egegeti ekerogo. Bono riria omong'ina oye agocha nere korwa keumbwa acha akorera gocha agakaga ng'a Ee, omong'ina omomura ominto. Erio agocha akagete ng'a nomusa agocha gotebi, akanyora nomusa orarire. Bono rende estory eyio nabo yarenge igo. Igo basirerete engaki eyemo bonsi. Tibasirerete rituko erimo. Kei. Rituko erimo basirete. Mama omino ere narwarete. Mama tarwarete rende negento ekio kiamoagete ase obotuko. Ee.
Igo nonye na amatanga mwakorete engaki eyemo. Eyemo baretere turimo.
Baba pole. Bono em, nkwasogete. Inche narenge ase enka yane aria magena, Mm. lakini rende nkanyora nkonya goetera emechando ao ao, Mm. nkanya goetera emechando eyio rende nora abaibori bare moyo, Mm. rende omogaka oyio nasokerete tabwate nere baibori, Mm. lakini rende Mogaka iga arenge entakana nere. nere nentakana yarenge, Mm. lakini rende ekero yaikerete bono nkanyora akonya gontisia ebitiso bike bike, Antebi bono na abaibori bane bare konyigerera mbakuete. Agantebia ng'a bono ningoa ning'isa kogoaka ngoite naende ngotindeke onde taiyo orakoegerere. Bono sometime kwanyora amatuko ande nare komenya isiko, naende nairana nyomba. Are Kanyo- kogoseri kwande korara orosana. Ee, na nkanyora bono ngoetera obogima obokong'u na abana. Nkanyora bono nonya na abana aba babwate chistress nonya na esukuru mbari gosoma. Naende nkagamba, Nomwalimu. Omwalimu agante, Omwalimu mbamomanyete, Omwalimu agantebi, Nabo gekonyareka na. Esukuru ki ebarosomire? Are gasome esukuru ya Ichuni.
Ichuni primary? Ee.
Bono rende omwalimu agantebi, Nabo ekonyareka nonye bamura bamino bare ororo, Igo karati, okwane. mwaka ki, mwaka ki abaibori bao basirete? twenty eighteen.
Twenty eighteen, okay. Bono rende ekero twakwana togakwana na momura ominto, nkamoeresa, momura ominto agantebia mochando toiyo na rinde rionsi riko oraakwe okwe, naende ntokomanya, aye bono kora ekwerende, nwancha ochiche obere na abana iga iga? Nkamotebia tiga ndemererie aye obogima, nkaremereria lakini nkanyora still omochando oyio osoire na abana batwarire chistress mono. Mogakongu onye orenge amorwa?
Ngosiba arenge ee. Bono. Iga are kogoita mpaka ogosere. Ee. Mm.
Bono inche nkaa mwarende, momura omonto agantebia aye ninchuke riria toranyore egeke, nabo togosea. Bono rende nkaa mwanga achiche. Korwa nachete iga iga, nakorire emiaka etato iga.
Mm. Emiaka etato. Mwaka oyio oo ere bado noare? Noare. Nabwate omochiera abe oria wamotigerete? Nabwate enyomba. Ombaancha arenge ororo ime.
Abana abo omwana omonene nemiaka ere ngabwate?
Thirteen. Thirteen years.
Class ere ngae? Standard seven. Standard seven. Na omoke?
Omoke are grade one. Abamura mbarenge bare mina iga? Oyomo bweka tobwate. Oh, nere oyomo bw'okoa narora gai. Mm. Nere oro. Nyomba eye nero mama omino atigete. Ee, nere abaibori bamenyete, Mm. nero batigete. Mm. Ee, lakini rende omuse nantebetie enyuma atarachi gosira, Mm. agantebi ase eng'encho naye mbarabwo mbaroche mochando nare goetera. Agantebi tochi koremereria omwana one omochando oyio ogoetera, Nabo gokonyora omochando na omonene nabo ogocha obere nonya enyomba mino iga iga, onye gokora ebibarua biao okinerie abana bao. Okay. Igo batarasira barabwo mbanchiranete eng'oira naye. Mba eh tata tata na mama mbaroche omochando nare goetera tari ng'a achagete gonchanda ekero aba taiyo. Konya mpaka runa barenge moyo nabo nare gocha, naende nairana nacha naende nairana. Bono ekero obogima bwakong'anani naakirete momura ominto esiemi agantebia, Aye ninchu, obe ere nabana abaye. Ngasi ki bono ogokora? Chikonda ngokora. Abana abare esukuru ng'aki bono ng'aki bono bakonyora endagera? Nkogenda nakora ekonda, nanyora, nacha nabaa. Keri nkonyora egeke nabaa nkonyora nonya ne esiringi mia mbiri, naruera buna oyo ore grade saba. Erio tokorua eribu tisa omwaka, igo ne chiribu isato etano.
Oboremu mobwate na obonene abaibori batigete. Mbori bonene mono. Gose natebe obogete gose ne ecompund egete ritoke riria ase gete ritoke maate aria. Abanto mbare bagotegererete baba, inche nache iga because omonto naro ng'akerete esimi, ngiche gocha iga naende egento tokorigereria maybe Na aye nabana abo obwate bono bare esukuru basome batari gotwara omochando. Enyomba eye ndoche ng'a egetera mbuya kere, mbokonye ki orasabe abanto bakore?
Johana narigokani rende ase oyo obwate amaabera, Ase engencho togotwerwa embura mono, na ekero embura yature mono yaiteire amache bakariika aichoire ngosina, tore koguta. Bono nare gosaba iga oyo obwate omoyo bw'ogwancha, Atokonye na atobekere rende nonya namabati igoro. Ng'a enyomba bono namabati oka erabekwe. Nonya namabati oka egetera kero ki'ense mbuya korwa abwo nabo okooma.
Nabo tokooma eh. Okay.
Enyomba nere ere maata? Enyomba eye neyang'ee? Enyomba eye neya momura ominto. Naye nere enyomba eyio yarenge ey'obonyansi. Bono rende agacha akanyakanyora omosani oye, nere omoonchorerete amabati nonya nere tabwate namuna. Eyio nigo aonchoreretwe nomosani rende omorocherete amaabera, ekero abaibori banyarete koba bakora aya. Gose ndoche amabati abekire iga achomachomire, yande naro Eeh. abosete, yande naro amanyi. Ekero aremete, nario yanyarekanete rende akarigia nere ebieka, akanyara koba gakobichoma.
Abamama buna abwo basirete bakabatiga buna morabatoka iga. Ee, nabo batotigete iga, eh. Abanyakenyoro mbare aiga ntete korakwana nchungo baba, omong'ina nare aiga, omonyakenyoro ore aiga nere, he is one of the people batorigirie sana gotorangeria gocha omochie oyo iga, baba mbuya ore? Mbuya mono. Naki okorokwa?
Okorokwa Stella Muchemi. Aye korwa ekero ekenyoro ekorwete. Korwa ekenyoro ekenduete ee. Mm. Ee abana aba noo torange nabarabwo. More related nabarabwo inee nigwe?
Eyee obo relationship bwa ekenyoro mbore ororo, lakini rende mono okonyora mwane are ase ogokora chikonda nke nke, rende mbachandegete. Toange history enyereere ya abana aba iga. Estory enyere ere ndatebe, abaibori babo ebakwerete rituko erimo, ekero bakwera rituko erimo, bakaenigwa. Ekero baenigwe rituko erio baenetigwe, matuko make akaera omwana oyo ere noo atigarete iga iga tachieti kogenda bwoye, ekiagera obogima bwamokong'erete. Bono rende nabwate abana nyomba, bakogenda esukuru buna oyo omonene oikire grade seven, lakini taikonyara koba okonya oko afford nonye na ebesa y'esukuru, nonye naba abake. Nendagera mbari konyora bakoria, buna obogima bwakong'ire. Ee bono rende, ekaba tokorigia ng'a abanto ngokonywa bare gaki, na barabwo Nyasae nanche gose rituko erimo, boki buya banyore na barabwo omokonyi oyo orabakonye. Ee bono.
mwanche omorigereria amanyete ekatiba ngoteba ere na rero ng'a nonye na abana chinyaroka baaterwa oboremu, naende obogima bw'omonto tokobomanya. Bono eh, omosacha oo kanga ntwamoire ekoti, lakini nere nentakana, naende oigwete ako akare gosiba gento geke, bono nere nabo akare buna akare. Igo nare gosaba iga abanto baria mobwate amabera ye chintakana. Abana abwo abande noo bare aiga, oyomo noo arase ere risiko aria abegete mpaka euniform, bono na in fact nabo nabo obogima bore iga buna moboroche, environment nere eye, kaka inche omanyete tindi kobisa kende, nyomba nere eye, nabo moyiroche buna ere iga, but then what am requesting is, ase eng'encho omosubati oyo anchire ng'a menye nyomba ya tata omwabo, ere onachire ekina ang'a tari gochia ande, tiga amenye nyomba ya tata omwabo, asugume obogima, akonye abana baye, kaka nabo ekonyarekana. Omanyete enyuoma eye. tari kera omonto osesenetigwe ng'a anyore omosacha, tari kera omonto. Bande mbare bakomenya buna ere adeciderete ogweti abaibori mbamorierete omwando, bakamotebia ng'a baba gokorora ng'a ngoitwe ore pi, tobaisa koganya obekwe riraba, inchuga aiga omenye. Igo nabo amenyete enyomba eye, so what am asking.

nemete, emete y'okobeka igoro aa, aiga nkagenderera tonyore omote oyomo gose ebere echuerigwe chiframe, nabo okoba. Aiga ereng'ana mokong'onia omote ore sizeable buya iga ogochuerigwa. Omote omuya iga akarutete kong'onia bono ase enchera ebinto biakong'ire, aba kwachirigwe inye, bakachirigwa usa aa. Chirigwa inye bakachirigwa usa aa. Eeh. Ekenyoro eke aa. Igoooo mpaka okoyechueria amafuta akinire, eritagwani 92. Eyi ekoba chirigwa usa too ogochueria. Eeh.

kobeka enyomba eye amabati igoro. Ntagete koira etageka eyemo nkwane na momura omwabo noo are iga and then korwa abwo tomanye korora ng'a. Ah mbuya ore tata. Mbuya sana. Naki okorokwa.
Tadi gose omae nkorokwa. Naye bweka gwatigetwe omochie oyo. Eeh ninche bweka omomura natigetwe. Mh. Eeh. Emiaka erenge gwakanyagete? Twenty nine.
Twenty nine.
Eh, mosubati omino tweresire story enkong'u sana. Lakini rende mbwate riswali rimo ngokoboria, because naye oramanye ere nabo arabe tamanye. Abana ekero batigire chintakana, ngochandwa bare sana. Kwanyora abanto mbare maybe ande ba- batwerete aba- yaani bai- baigwerete obote oboremo abaibori baino batigete. Kwanyora abande bachakire kobatebia oo boria mobe omaete nini nini, abande basiekire chititle deed, abande basiekire ebibande bia abaibori, abande bakora ebinto ebinge sana, koreng'ana na omochie oyio seino aye iga, obwamate bwaino na esurrounding either chiango chiaino bamura mwago otagete omenwa na abanto bande ng'ake buna.
Korwa abaibori buna basirete, twaratwarire okong'usana na igoro ya oboremu. tokaranyagamba tokanyagamba rende naige tasa aerete, rakini bono oboamate obwo mbochieti koba boronge rende mpaka bono mbosaregete, eh.
Igo morie buya nabo.
Yaya mpaka bono oboamate obwo nabo bosaregete igo, bono nabo ogokwanani ntori gokwanani buya.
Igo totebe ng'a tobwati monto oragende otebi kende buna Tata ominto. Bono ase bono ekere tonde taiyo, ase engencho y'oboamate obwo bono ekero tware koborana igoro y'emogondo, mbwasaregete bono onde ori gokwana, eh.
Mobwate chiriato riria chi'emegondo yaino? Yaya ntobwati, eh.
Mbaibori mbaigeti korosia? Mbaigeti korosia, eh.
Oboremo obo korwa iga obware korwa buna totenenine ng'a oboigete?
Oboremo obo mboigete asegete maata. Bono ekero abaibori basirete ekero bore mogogo buna bwaatetwe, konyora rende embaraika koi- goikera aria ase batebaneti kera omonto asoe, bono ekero nanyorete basirire, togachia koboria tokaboria, ntwatigete baka chirainigete ensinini iga, rende bono toka nkanyora rika riamang'ana amange tiga ntige. Igo bono nonye bwaba egetunwa obekiri aria ase abaibori baatiranete.
Omosomi na ekero agosira, konya baatiranire obore mwabo. Ee konya baatiranire baka ebigingi mbiarengo, bono rende riria buna basirete ngoteba yaya ebigingi nabio ebi, bono rende eango yane agakana yaya agakana, Barora rika ria amang'ana amange rende ngateba, yaya aria ase anchire ng'a noa tiga tobeke iko, eh.
Inwe pole, mwanche omorigereria, chistori nchire echi ndogotegerera kong'u ng'a chibwate amayanda amanene, lakini gatiga ogende ng'a Nyasaye maete abagusii inche nkobatebi boira eng'ana eyemo ng'a, Nyasaye agoteba egento ekemo ase ebibiria. naende timaeti gosaba gosio gocha moria mwarengereria, etari estory eyemo twakorire chinka chintakana chigosumbua. Kagomanyete amang'ana nare twatigire esiko ase eng'encho y'eriogi, estory ere omochie oyo na enkong'u, bakanyigwete ng'a omonto nare okobatebi ng'a batange embura teba yaani ense eye mwanyabanto nabwate amang'ana, yaani ng'a omonto nare okobatebi ng'a bono, ng'a morigie etent mosirie kaa bono mwanchete abasato onye gocha kwane. Anyway, amang'ana are emechie na amakong'u, lakini bibilia egoteba egento ekemo iga kaka, entakana neya tata, entakana toyeire eriso, buna okoira entakana ekiara eriso iga, eriago nari rigwateka, nabo bibilia egoteba igo, naende. Ekebungo nkere gekongokia sana nonye tindakemanya buya igo, kegoteba iga, entakana, omoburaka, na omotakanwa, abwo bonsi nabane, naende mosacha onde bwensi nse y'erioba, ogotarera entakana na omoburaka, na omotakanwa gose omorwaire engaki yaye y'emechando, eyio nere enchiri y'oboene ase ense. Tari enchiri yokobwata emakorofo na koranda ecrusade, enchiri enene nogotarera abana buna aba, enchiri enene nogokonya enka buna eye, enchiri enene nokobeka ribati igoro Nyasaye agosesenie. Monto taiyo ogokonya entakana ogenda koremerwa, rituko ndiri ekero ogokonya entakana naye igo okonyora ekiagera nabo Nyasaye atagete igo. Lakini aye tari nonye naye oka,

Baria bamura bonsi ense eye bagwanchera mosubati omwabo irana. Abande bagomotebia ng'a aye buna gwasogete korwa genda buna gwachagete. Baria banto bange, banto bande bagoseri basubati bamwabo korwa nyomba ase eng'encho y'oboremu, lakini nagosikire ase eng'encho gwatenenete buna omosacha, ogateba ng'a mosubati oyo noyominto. Tari banto bonsi bagoseseniwa nenywomo. Subati onyomba ino onye ochire abwo nakwo omwancherete, menya nere, ragera buna abana abamo, motwara riogi, omochande ekero otokire, tebererania. Onye akaremo karoo, bwaterana, beka engori, beka ebibando bike, samora, ragera. Eeh nse nabo ekogenda igo. Nyasaye tiga abasesenie enyegenete ng'a naende mambia ntoechi, intwe tata tari bensi tobwate ebenki tochi korwa ase tobabekera mabati, abanto bagotwana aba. Igo twegenete ng'a Nyasae ngokora are ogwancha, amabati aya tokegora toiche tobeke ntwagete chibesa chi'endagera chirochio nkoenda torarike umbu torore endagera toragore, togore esabuni ndimo ngocha gosiberia abana aba chianga, togore gento geke nonya na obosie, togore ebinto bisinini iga, naende tobakobere mpaka aa na egari korwa Keumbu tomanye kogenda. Ee amashabiki nare amaya ekero na ke- kero nakwanete igoro, mashabiki naro atoete endagera, mashabiki naro atoete endagera nke. Ebag nere ere imari naetwe na aba well wishers bag eywo nana koyeigora timaeti gose nechianga ebwate ime koyeigora tore tokonyora ng'a yanganchire chire isane bana aba bare nyomba aye iga nabo tokobaa abana kobeka. Nyasaye tiga baseni mbuya mono. Omonto omoria ntobwate omogaka oyomo bw'ekenyoro aiga. Nere otebirie ng'a, Kaka, goika nkwane, ekiagera eng'ana eye yankunire. Riore. Mbuya ande tata.
Naki okorokwa?
Amase amarita nkorokwa Philip, michie ime omogaka, korwa ekenyoro eke kia Geterere.
Naki totebie ango bono? Naki oroche eng'ana eye? Ase eng'ana eye, nigo yankunete egoetera omong'ina, intwe buna togosoka buna abagaka, gegankuna. Nyora omwana oyo ore gocha oyo oseretigwe, Kagotoka bwane omobori oyo na oyong'o, oyo na oyong'o oite ebori omosani ogo next iga iga basirirete, omong'ina na omogaka agoteba very very day, nere oyo ogokururera roche ee, aye tokoenda roche, nkamoboria tokoenda roche aye oo ekebuyu ekemo giatusenire amache, agateba yaya nainche tiga namo support na fifty, akonyere abana baria buna asereti
igo omosubati obwate abana nonya gocha okora egasi boo. Eeh amatuko naragocha ondetera rimo nachia korigereria aba bono ng'aki aba nabakomenya nkaba tempted embura egatu ya amagena anyinge echikoni yane egatwerwa mono sana tata kaka ekero yatwerwa omwana oyo ngocha are gocha konsombera amache andetere amache tari kosomba andetere amache agateba ng'a afadhali wewe nkamoboria ng'a gwakwanire igo Inche nagurire ere ninde egaki kebe bo nyasaye nankonyete, ne ribati nkoripea ngokaba on top ye ejikoni eywo, okomboria ng'a seito ekare gotu bobe, nkamotebia egotu ng'aki? Inche amabati aria iga agotu mpaka nyomba, omong'ina iga agontebia egaki na obomaene, inye gegotu iga iga chikoni aye kwarereire ng'aki ase omwana oyo togacha mpaka iga aye, ngachia korigereria obomaene. Ngateba, Yaya, inya obonyasae bore, boria togosaba tata, kabe kogotara buya kabisa iga, togotara ne egari ne epikipiki yatoekinga, inya obonyasae bokare, omonto kagotugwa eruga, yaya, nkorigia omoo omorwaria ominto oro oyominto, omino, nkomotebia toragenda origererie egari, nonye ase omwesimiwa nachiete ekeumbu momura omwabo. Nabo ngomwatorera erieta ndeno, nkamotebia, nabo ogocontribute amabati make na inche ncontribute ribaga abana aba bagotwa ero, agantebia kanya aye, take your time, take your time, napromisirie omwana oyo, ekaba obosoku asende, nkagenda four times, mpaka ngacha korora had I knew nare kogenda, nkanyora oyominto oyogera. Aye kwabeire mwabeire concerned gocha, ong'aro ominto bw'ekerambaoti, nkamoteba gaki toragende orarigereria, mwa take immediate action goika iga iga I am very happy, Nyasaye abasesenie, ntomenya intwe twe i gose timenya inche bweka nde comfortable, abande bakoumia, intwe atweretu iga iga the other day tore nere. otekiri immediate action naende mochieti gokora kende gionsi mwesiteteti amafuta mwabekire nyasaye abaseseni ase egasi mogokora inche nabo nakore abanto bago ogoteki action bwango buna inwe turichiee efamiri naki nababwateiri abageni mbare nkaa bari bangaa abang'akera ng'a abageni ki baachire rende please.
Mbuya mono naende egento kiangokiri. Oyio na kamati yaye eromenyete tata buna sisters. Nabo narorire. Bonsi omanyete ekero nacha nanyora nkamati okwabusa. Eh, gochire igoro.
Ee nere nanyora nere nere ore kwabusa, oria onde nere ochire korigia egento arete babeke monwe. Bono eh kai inche mbuya momenyete.
Please, please egento, Eh bono.
obwanchani.
Eh. Ebible filimu eria buna riria giagosire naye ekebungo keria ne ekiya sana eh. Naye giakobachire ake. Nainche giambachire ake
aye ng'aki anche oyomino buna bweanchete omanyete ogochaka korunka ogochaka korunka mana gwancha oyomino that's why noche buna omwanchete naki ekiagera a take it easy action bwango iga na abaminto. Mbuya mono. Mbuya mono Nyasae agoseseni.
Nainwe mosesenigwe.
Welcome please.
Okay, mwanche omorigerere buna nagotebi, ebag neratwaetwe with our colleagues, abang'ina mbare babere barwete US, bakang'akera esimi, nkagenda gochia ase enyomba getaari ya bosongo, bagantebi kaka egasi yokora nengiya, naende nkwenda totwanyora abana bato bobwati chianga, koranche. Chianga echi rema aa obairire. Actually naende ebag eye buna nayetuga naende koyeigora tibeti gose ne bomu erema lakini nyegenete ng'a nechianga. Chianga echi totagete gochirusia abana barabe berengie gose nchii gose nchibaisana i don't know gose ne echiabo nchikaro manyeti bora oo baas waah. Twana koigora bag ye tata kai ebing'o biraisane um barenta barenta barenta aya chwaa bono kwa aa kwa bwene ebi ebipaka obeke na socks ebipaka abeke na erisakara um gokokora moisane. Oyonde ng'ai are? O- Ororio. Ebi nebi'omomura ebi. Ebi. Ebi nabio okwerengi. Aya. Noyo ebi eh, nta- ekia mwabeka eki, eke. Yaya eki enyare ok- eki eki nekia nyomba, eki nekia nyomba.
Eki nekiaye. Aye bono ebi timaeti between oyo na oyo mbiribio birabaisa timaeti eh bipangango. Buna omomura aba nonye na ebi na oyo nabo bikomoisana oyo igaa.
Naki twateba onye bigoisa abwo baba ne chinyaroka bonsi? Oyo na omomura eeh aye bono beka ebi bwata ebi basi sika eyo
timaeti nabo bikomoisana nabo bikomoisana.

Yanga nchira nigo enyaroka bono, aye babwate bono aye obamaete eh bono tiga toeng'ina, nere obamaete buna akobabanga mh. Nere omanyete buna akobabanga echi
mh. Echi.

Togwanaine?
Chianga echi emogochirigereria, mobange abana abakoreng'ana buna chire, kera omwana akore gento ki'eke? Anyore. Togwanaine? Ee bono.
Eye, tata aye ee nabo ee oyorosie buya nabo egoisana.
Geita kutosha.

obe eh, ng'wa ng'wa eh. by the way karati kuntu beke kamera beke kamera omaete eh, mwancho omorigereria tegerera ntobwate ng'we ng'we eh, bono Eh, okay, aba- o- o- oyo abanto kobori bare oyo ning'o oyo Nomorogi bw'omomura oria otigaire otigarete ere bweka, oyo, chwa, tata nchugwa, sika iga, bas, oyo iga are omorogi bw'oyo, eeh, buna bare igo. Nabo bare omochie oo nabo omanyete batato iga buna bare iga, eeh, bwata bono. Eng'we eng'we eyio egacha baka eeh.

Ochia ase abanto baarete chianga echi. Inche eki ndabairanerie,
inche eki ndabairanerie, nkobatebi ng'a mosesenigwe, naende motware omoyo oyio mobwate, mogenderere gotwara na abatabwati. Koreng'ana nainche, nabeire nomochengo ase amaabera mwabeire mogotororera, na oyominto Stella ogen o- o- obwenerete gotosugurikera mpaka mwaikire iga iga, nere nkomoiraneria ng'a. Asesenigwe, atware omoyo oyio, naende tachie gotiga karanyore nonde oremeire, nere nabo akomobeka ase more, nere momokonye. Naende nkoiraneria ng'a mokogenda, gaki mogende esabari engiya, Nyasae abagitere ase chinchera mogoeta na egari, abe entereba yaino ase egari, naro ayio amang'ana nabwate. Haya, away from this, tagete bono nkoe chidakika isato bw'esabusie amagoro,

Mwancha omorigereria eh yesterday namegetie erequest ng'a motokonye endagera ngocha narenge go visit this family na mbuya mono for those who responded God bless you. Chifamiri chire aiga eye nefamiri eyemo lakini oyo buna nachake kobatebia ritang'ani iga arimo omorwa omwabo oyo Oyo bono nere oseretwe buna omogaka oye, nere omenyete aa nabana baye. Then oyo nomorugi bwoyo, bono ekegusii ekiya, aba babere ne chikamati, alafu aba babere bono nabo bare blood brothers and sisters. Igo bono kaka momborie ng'a aa omwana oo akabwate abasubati babere? Yaya, igo nere esiriki igoekanire. So ase eng'encho bare babere. Oyo nkorosia are endagera yaye, naba nkorosia bare, enagore ebinto ebi mbabagere equally, yes, ng'a chibando nchiaye narete emekebe fifteen fifteen, ng'a eye fifteen is a one here, eye eye fifteen, na emekebe fifteen, this one hii ni yako, aya leta the other fifteen, eye nemekebe beka, beka. Bas thank you, nemekebe 15 alafu ntwagore ebinto bia kitchen iga igo intoto emetoro yonsi ere 30 lakini twayebaka 15 15 Okay. Haya. Na abana bari bare gonsumbua ng'ai bare? Nchwa. Bas, aya echoke gochia are karua.

Nawe shika hivi. Oti aye amafuta aya iga are universal mh, aye onde bwensi nabo akoyaka, bas yaka onde oyo, yaka onde oyo, haya yaka onde oyo, yaka onde oyo, bas abana baria ng'ai baria? Naye na onde oyo, naye inche pange. Kaka, thank you so much. Kama oliweka mkono yako hapa, Nyasaye tiga agoseseni, onye kwaba egento akoba gokwa ase endagera ebesa yao gwatomete enke, this is what we have managed to buy. Nyasaye karakore ogwancha naende, ntoirane aiga, either mambia gose mambiende, buna Nyasaye ararosie emeroberi. Nyasaye tiga abaseseni, Nyasaye tiga abamentere, Nyasaye oyio.